Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachanel yenyu yeCLM Author apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu. Bhuku rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini, muverengi wenyu ndiri Neti Tevimbai vekwaMasiziva. Sekuziva kwenyu patakasiira muchitsauko 16 tinoona varume vaviri vachisvika pamba pavagadzikwa apo paive pakamira andrina nemudzimai wavagadzikwa kuti muzive zvichaitika kumberi ndinokuchingamidzai kuchitsauko 17 ndichaverenga patakasiira muchitsauko 16 ipapo pane motokari yakabva yasvika pagedhi andrey akarohwa nehana ndokufunga kutiza musha uyu waive nerusvingo rwezvidhinha rwaisvika mudenga andrey akaona kuti hapana kwaaizotiza nako varume vatatu vakanga vakabuda motokari ndokunanga paive neandri nemudzimai wavagadzikwa chitsauko 17 Varume vaye vatatu vakasvika paive pakamira Andre nemudzimai wavagadzikwa. Vakasvikokwazisa vaviri ava kwave kuburitsa zvitupa zvavo zvebasa. Varume ava vakanga vari mapurisa emuchikwata cheCID. Andre aiziva kuti matsotsi aigona kupfeka matehwe ehwai nokudaro akanyumwa. Tingaonewo here mudzimai wemurume anonzi John Gadzikwa? Mumwe murume wevaye akadaro. Andri akatarisa mudzimai wavagadzikwa ndokutarisa vaye vaizviita mapurisa. Ndini mudzimai wavo. Kwakanaka here? pane motokari yataona ine chitunha kusango uko saka tinokumbira kuti ndiende nemi kuchipatara munoona kuti chitunha chemurume wenyu here tawana business card rakanyorwa nzi john gadzikwa riine adresi yepano mumotokari iyoyo mudzimai wavagadzikwa akaridza mhiri andre ndokudzungudza musoro Akange ati ave pedyo nekubata mhondi. Pakadai pakanga poda kushandiswa ruzivo rwaLepatov. Yaonekwa kupi mota iyoyo? akabvunza Andre. Kumucheto weBorderville, chinhambwe chishoma kubva patawana motokari iyoyo, tawana paine imwe motokari inoratidza kuti yapfurwa nemabara, mumwe wevapurisa aye akadavira. André akaziva kuti motokari yairehwa yaive yake achibva ati kune mudzimai wavagadzikwa, Ndinokumbirawo kupinda mumba menyu pane zvandinoda kutarisa. Mapurisa akangoti paada André yaive hama yepamusha apa nokudaro havana zvavakabvunza. Unodei mumba mangu? Mudzimai wavagadzikwa akabvunza. Iwe uri ani gara zviya? Mumwe mupurisa akabvunza. Andrea akabva aburitsa chitupa chake chebasa mapurisa aye achibva azvidukupisa. Andrea akaona kuti paisava neimwe nzira yekuti awane zvaaida. Motokari yapfurwa amshuwa ndeyangu. Pane zvandandichiferefeta zvinosanganisira murume wamuri kuti aurawa. Ndingada kuti mundimirire ndimbotsvaga something mumba umu. Ndinoda kuenda nemi ndinoona murume wamati mawana, akadaro Andre. Mapurisa aye ndokubvumira. Andre chainyanyoda rwaive runhare rwavaganzikwa. Akaziva kuti murume uyu ndiye akanga anyevera mhondi nezveuvapi hwake mamutare. Munhare mavagadzikwa maifanira kunge muine nhamba yevaive vachairana navo. Andrei akapinda mumba mavagadzikwa ndokutanga kutsvaga pese achitora mapepa nezvimwe. Apedza akapinda mumotokari yemapurisa ndokunanga nawo kuchipatara vaine mudzimai wavagadzikwa. ngatitangei taenda pamawana motokari yavo akadaro andre no problem wakuru mutyairi akadaro hazvina kuvatorera nguva kusvika paive pawanikwa motokari yavagadzikwa iyo yaive isipo andre akaburuka ndokuringaringa pasi motokari yairatidza kuti yaive kunze kwemugwagwa akatsvaka matsimba eshangu ndokumashaya akadzokera mumotokari yemapurisa ndokuudza mutyairi kuti anange kwaive nemotokari yake ah yatoenda iyo akadaro mutyairi hazvina mhaka handei ikoko andri akadaro vakapoterera nemusha weboderville ndokusvika pakanga pambove nemotokari yaandri iya yadefni ya, ya andri akaburuka zvekare ndokuringaringa pasi pasina chaakawana Akadzokera mumotokari yemapurisa vachibva wananga kukamba yemapurisa huru yemaMutare. Handiti akasvikopenengura motokari yevagadzikwa asi hamuna haana kuwana nhare yavo kana chimwe chinhu chaizobatsira. Akaridza tsamwa achibva aenda mucharge office sezvo mapurisa aiva amuudza kuti aizoda kuti Andri arondedzere zvaive zvaitika. Andri akavaudza nyaya yatsuro nagudo zvake sezvo aitya kufumura nyaya yake obva achenjedza mhondi. Mugovera 11 mwedzi waGumiguru muna 2014, ndiro zuva rakanga rasara rega raizivikanwa naAndré kuti raizomusvitsa pamhondi. Iri ndiro zuva raive rapinda mhondi nezvombo pabhodha reMachipanda. So muchadii vakuru motokari yenyu zvayaparara? Akabvunza mumwe mupurisa atove mahwani. Zvino kuramba ndichangoshandisa matekisi ndingapere mari. Akapindura Andri. Itai kuti vakuru venyu vataure nevakuru vepano amushuwa munogona kusoterwa kamotokari kekushandisa. Chokwadi here? Hongu, itai sekudaro muone. Andy akaziva kuti director veZSS vaizoziva nezvehuwapi hwake maMutare sezvo zita rake raive rasangana nenyaya yekufa kwaVaGadzikwa. Uyu murume aiva nechinzvimbo chikuru nokudaro nhau yerufu rwake yaizotekeshera. Andy akatura nhare yake ndokuchaira director. Director havana kushamisika Andy achivaudza kwaaive. Vakanga votoziva nechekare. uno unoona nyaya yako yefungira mumwoyo zvainozokonzeresa vakabvunza andre ko ndaita sei dai waive nevaikubatsira ungadai mabatana makabata mhondi nezuro fungira mwoyo yako iyo yaita kuti mhondi dzipunyuke ndakaona zvaizonditorera nguva kuti ndiite Ndakaona zvaizonditorera nguva kuti ndiite kuti mundipe vanhu vekushanda navo ndosaka ndakazviendera hangu ndega. Dambudziko rako nderekuti hauna munhu waunovimba naye ndizvo usina kana musikana zvake. Haa izvozvo zvapinda papi ndinaye futi. tibvira apo mira ipapo ndiri kutumira vanhu vaviri nemotokari kuzokubatsira unenge watombowana information iri nani pane yakawanikwa nanensi may a dear soul rest in peace vakadaro director vachibva parunhare andri akakumbira pekugeza ndokupapiwa apedza kuzvishamba akaendeswa kukantini ndokupiwa chikafu Aguta akakumbira pekuti amborara akamirira vaviri vakanga vanzi nadirector vaizouya kuzomubatsira. Thulani Dlodlo kana kuti Lebogang Dihale akapinda muHarare masikati. Murume uyu aiva audzwa kuti asaudze kana ani zvake kuti aishandira hawks vehawks vakange votya kupedzerwa vanhu vavo chekutanga murume uyu aida kuona zvitunha zvemapurisa maviri aive afira pahotera yemikuzi kuti aite izvi aifanira kusanganana nemupimelelo sezvo aive apiwa kero yemusikana uyu akabva angonangako Akawana tekisi pachiteshi chemabhazi chemuna Fourth Street mudhorobha ndokutambidza mutyairi kapepa kaive nekero yepaigara noMpumelelo. Kahwani blaz, handei ikoko, akadaro mutyairi wetekisi. Lebogang hapana zvaakanzwa hake nokudaro akaramba anyerere. Lebo anga akaziva kuti aizowana nombomelelo aripo sezvo waive musi weSvondo 1 March 2015, 2015. Mapurisa emuchivande erudzi rwemusikana uyu airayirwa kuti haaifanira kufamba kana kusangana nevanhu vazhinji. Hazvaishamisa kana nombomelelo aisava nemukomana. Yakafamba zvayo tekisi isina motokari dzakawanda dzaivhiringidza sezvo wakanga uri musi wesvondo vanhu vashoma vaifamba panguva dzemasikati. Tekisi yakapfuura paAvondale neGroombridge ndokutora mugwagwa werudyi unopfuura nepaVetinary. Yakapfuura paWomen's University pamwe chete neMount Pleasant High School ndokutora mugwagwa wekurudyi unonanga paUniversity of Zimbabwe. Tekisi yakapinda mumugwagwa wekuruboshwe waive wakanyorwa kunzi The Chase. Mutyairi wetekisi airatidza kuti nzira iyi aiiziva kwazvo. Nenguva isipi, vakanga vasvika pamba paigara Nompumelelo. Raive rinozimba, rine miti inoyevedza, yakatevedza rusvingo. Uswa hwakasvibira hwaive hwakawaridzwa sekapeti yepamuchato weshangwiti. Maruva epo waiti paHeroes Acre pachangoradzikwa gamba. Paive neduwino raive rakanamirwa matiles anoyevedza. Mvura yemo yaiita seyaiva neruvara rwedenga. Lebohang akaedza kuenzanisa musha uyu nemisha yekuSenton kuGoli ndokuona kuti hapana waikwikwidza. Akasvika pagedhi kuti abaye intercom. Pakarepo mumwe murume wechidiki aive akasimira hovhorosi yeruvara rwemuto wenyemba akabva asvika. Ndingakubatsirei nei vakuru? akabvunza murume uya uyo akapfinyira hovhorosi mumajombo. Leboang akaziva hake kuti murume uyu aishanda mubindu. Uxolo angizwanga, akapindura Leboang nerurimi rweZulu. Woo, muri mundeveri? Aizve ndakungoramba ndichibwereketa, akadaro murume uya achiseka. Lebo anga akaona kuti akamirira kuti murume uyu apindure zvinonzwika hapana kwaaizosvika achibva ati, Is Nompumelelo home? Pane rungano Pane rungano runoudzwa vejoni kuti kuZimbabwe munhu wese kunyangwe ndumurwa anogona kutaura chirungu. Inhema idzi. Hoo sister Nompumelelo no she is not around. Akachivhuna zvake chirungu murume uya achiseka zvake. Lebohang akamira akati tuzu ndokuzoti, Do you have any idea where she might be? No, not at all. Maybe school or whatever. Pakange potodiwa orthopedic surgeon kuti agadzire mabondo echirungu apa. Aona kuti haaizowana rubatsiro, Lebohang akabva afamba achipinda muchivanze. uya murume haana kumumisa. Pane mudzimai wechirungu aive amire paduhwino akamonera tauro aiona zvaiitika akafamba achinosangana nadebohang how are you madam akakwazisa debohang im fine how may i be of any assistance to you im looking for nompumelelo dlamini Oh, I'm sorry, she isn't home. I last saw her yesterday. Did you try her number? No, I didn't. Do you have any idea where she might be? No, I don't. Lebohang akapererwa achibva aoneka. Akaudza mudzimai uya kuti aizodzoka. Akaziva kuti pane chaive chaitika. Chaisava chinhu chakajairika kuti munhu akaita sanompumelelo asarari vamba. Ko sei izvi zvaive zvaitika panguva yakadai Nompumelelo achangopedza kutumira shoko rakakosha iro raizofuratidza Zimbabwe neSouth Africa? Kuti aende kuembassy yeSouth Africa akaona zvaizofumura uvepo hwake. Paembassy apa napowo paive pasina kumira zvakanaka sezvo ambassador Shezi vakanga vave nezuva nechidimbu vaurawa. Mutumbi wavo waizoendeswa kuSouth Africa musi uhu. Leboang akatura nhare yake iyo akanga aisa sim card remuzimbabwe ndokurovera nhamba yanompumelelo nhamba haina kupinda hana yalebohang yakarova paya pakaputika bhomba paparinyatwa motokari nemutumbi wanompumelelo zvakaparadzwa zvekuti mapurisa akatadza kuziva kuti mufi aive ani vefod kureva kuti forensic department Vakatora zvavakatora vachiti pada vaizowana kuziva kuti mufi kana kuti vafi vakanga vari vanaani. Leboang chipatara chikuru chemuHarare aichiziva nokudaro akatsvaka tekisi ndokunanga paParirenyatwa. Aiziva kuti ndiko kwaaizowana mitumbi yemapurisa eHawks. Mapurisa eZimbabwe aiva audza vejoni kuti vaizovapa mutumbi iyi kana apedza kuita tsvakiridzo. Vejoni vakaziva kuti zvaigona kutora kana svondo rose. Pavakati mirai tikubetserei, veZimbabwe vakaramba vachiti izvi zvinozokanganisa. Ichi ndochikonzero kwakatumirwa Lebohang Dihale. Andre aive atoone atononokerwa pakasvika varume vaviri vakanga vatumirwa nadirector nemotokari. Akafara kwazvo Andre achiona motokari. Vanhu aisava nebasa navo. Akabvuta makii ndokupinda mumotokari. Ndini mutyairi! Akadaro mumwe wevarume vakanga vauya. Mutare eguta rakaisvonaka, madii henyu kumbofamba famba? akadaro Andre. Matii? Ndati chimborohwai nemhepo, handisi kuzoenda nemi. Director vakati tizokubatsirai. Kuuya nemotokari kwamaita rubatsiro rwakatokwana. Nemashoko iwaya, Andre akabva amutsa motokari ndiye Sarai. Aya mapurisa maviri akasara akabata zvirebvu. Andre akaro, aka, akairova motokari akananga kumachipanda zvekuti aizoona Zvekuti aizogona kuita mahwekwe nemhondi haana kumbozvisa mupfungwa. Akasvika pabhodha ndokunanga kumahofisi. Shoko rerufu rwaVagadzika rwaive rwatokushwa. Vashandi vepabhodha vakanga vakapfeka zviso zvizere kusuwa. Akananga kuhofisi yaiva yakanzi Human Resource Manager achibva asvikogugudza. Akanzi apinde ndokupinda. Vapedza kukwazisana, Andre akati, Ndanga chikumbiro kuziva vakanga vari pabasa musi wa 11 October 2004. Ndanga ndichikumbirawo kuziva vakanga vari pabasa musi wa 11 October 2014. Kwakanaka here? vakabvunza maneja. Hongu, kwakanaka. Hameno marekodzi emauto aive pajuti nawo munawo here? Ese tinovachengeta kuitira kuti zvive nyore kushanda. Saka manga muchida emauto pamwe chete nevashandi vecustoms? Hongu. Okay, wait a minute. Manager vakatanga kubaya-baya kompiyuta yavo Andre achiringa-ringa madziro. Pakarepo chinguva chakareba manager vakabva Pakapera chinguva chakareba maneja vachibva vabuda muhofisi vasina chavataura. Andrea akashaya kuti izvi zvairevei. Vakadzoka maneja vakabata bepa jena. Ndanga ndaenda kuprinta iri pareception apo. Ndaprinta mazita evese vakashanda pazuva iri pamwe chete nenguva dzavakashanda. Maneja vakatambidza Andre mapepa aive nemazita. Andre akaverenga zvaivepo achibva ati, Vanhu ava varipo vese nhasi here? Maneja akambonyarara ndokuzoti, Ndisingazive mauto. Asi vashandi vecustoms vari pabepa ava vose vakasiya basa last year. Matii? Ndati vakarizaina. Andri akabva ati zii. Izvi zvaiva pachena. Chaive chasara kuenda kudzimba dzevanhu ava ononzwa kuti chii chaizvo chavaiziva. Chikonzero chakaita kuti vasiye mabasa munochiziva here? akabvunza Andre. Kwete, ini handina nguva ndasvika pano. Aive human resource manager akashaika muna December gore rapera. A, ah, ko vakadyiwa nei? Zvinhu zvacho zvakaoma. Vakaonekwa vakafa mumba mavo kunyazura. Andre akaziva kuti paive nenyaya apa. Uku ndiko kupera kwechitsauko 17.